famîlya me bênirx rewşa me şoreşgêr çerxa me çerxa kefir e ji dema çerxa kefir heta îro ew di wê hest û helwestê de ye ev gotina han boçi min binakir destpêka gotara xwe de istûxar ew ê rewşenbîr taybetî civakekî paşketî timî istûxar e ji ber gotinî lêdanê bi xwe lêdan ne bi destayê ne bi kevirayê ne bi darê lêdan bi gotinê gojêr tên gotin tu çi dikê tu insankî tawanbar e tu insankî nirxê an tu mirovikî xwenas tu kî tu çawa dengê xwe bilind dikî tu civakî girtî de bi dapa, bi teqalîda wek dibêjin, bi e'rafa, bi erfa. Civakê girtî ku e, tiştên ku berî sed salî heta îro ew bi xwe ne. Ev el- civaka girtî el-mujtema el-muxlaq gelekî zehmet e, gelekî giran e, gelekî dijwar e ku yê mirovekî rewşenbîr bê naskirin. Civ e, rewşenbîrekî ku gelek caran Herêma Kurdistanê gelek konferansa dîdariya li semînariya me ev tişt bi nav kirine. Ti carî çê nabe em bibêjin rewşenbîr û livaka girtî. Eger têgehekî dirist em bibêjin rewşenbîrê dirist kî ew livaka ku e, sînor jêr vedikê û guhdarî lê dikê. An em bibêjin Çawa civaka mirovayetî pêş dikeve. Helbet em ê bicîvirin, em ê wa bi nas bikin ew kesê ku şev û roj nanivin, narazên wek dibêjin, mejiyê wa tim di kar de yê, di amadebaşiyê de yê, dilê wa tim vekirî yê û timî çar çar aliyên jiyana xwe ew e, cîhanê dinêrin çi heyî çi tune û taybetî rewşa îro ku gelekî e, kompleks e tê heyî. Ser vê zemînê wê biaxivê û nizan bê kengî wê roja wî bê. Kengî wê wê ji nişkê dê mirin e wîna bixînin. Ev pirs tundekê li civakê me din mixabin. Dema em bê civak û dîroka Kurdî. Rewşenbîr dîroka Kurdî çawa ye? gelekî paşketî ye gelekî wek dibêjin aloz e gelekî bê nirx e çima dîroka ku neyê nirxandin dîroka ku neyê şîrovekirin kêmasî û rast û nerastiyên vê dîrokê bê naskirin tu carî ew nabe dîro. Mixabin eger em ser dîroka Kurdî bi axivin gelek cûreyên vê dîrokê ew sîstem sîstema vê dîrokê hatiyê binavkirin rengî paşketî ne sîstema ew dînamikiyeta ku vê dîrokê de wek Gelek dibêjin evê dîroknivîs, evê ku rixnevanê ê dîrokê, ew dîroka ku xwe rixne neke û xwe ava neke û pêş nekeve ew ti carê nabe dîrok. Hemî tişt wisa ye. Wêje ew wêjeya ku ti pêş dikeve. Eger em bêjin helbestvan, eger em bêjin romannivîs, eger bêjin çîroknivîs, eger em bêjin rixnevan, ev Pêwîst e civaka wî tim ber vekirî be. Gelo civaka Kurdî em navbera di kevana bêjin. Her nebûyî civakê serbixwe. Gelek aloziyê wê henin. Lê em ê li gorî e, rewşenbîriya Kurdî û civaka Kurdî biaxivin. Di çi astê de ye? asteyekî gelekî aloz e, melûlî ye, ji ber hevçûyî ye, ev jî girêdayê ew ku nûner ewê ku nûnertiya vê civakê dikin. Li vêrê bû kompleksekî din. Nûnertiya civakê çawa bi kar tê? Katê ser astekî ragihandinê, ser astekî propaganda tê de kirilen, ser astekî e, derûnî e, wek e, dibêjin şabewî geleriyet tê heye brengî nizm yani ettabi el cemahiriye lê ew kesê ku wisad axive wek nûnetiya vî miletî dikê timî ew kesê navê rewşenbîr li paş dimîne. Ê rewşenbîr, rewşenbîrê kurd wek e, ez ne ser xwe dibêjim, çi kesê ku di vê astê de û ez vê gelekî kê gelekî bêdeng e, zimanê wî kin e, e, dibîne û û nikare tiştan navîşan bike. Guhdariya gelek tişta dike û nikar bê ev tiştê milê guhdarî kir, ev dengê han dengê çi û dengê kê ye û çawa derdikeve. Ji ber Timî kontrolkiriyê ne girêdayê bi dezgehekî sivîl şaristanî min di gelek jîya gotî wek kitêbek min heye El Akadîmî Akadîmî gelo Akadîmîyê Kurd heye ev beriya heşt sala de mixabin Li herêma me bêtirî ew nêzîkî sî zanîngehan heye zanîngehan heye hene borîn lê dan gelekan ji van kesan heval in hogirê me ev ê akademîsyan yekî ne seyda wek vir dibêjin mamoste ev te çi gotî ev jî diyar dike ku rewşenbîrî bê nirx e, bê malbend e, bê mewqe e di civaka me nî kurdî ne. Ev ev tiştê han barê wî na girantir dike ku bi heweriya xwe bi xwe bibînê ev gotina ku dibêje wê bibêje weko paşeroj gotina wî na bi heq bê rojekê rojan tişt na wisa bibe.

Mîtodekî Marksî cem hebû lê vekirî bû. Yanî ew kesê han dema ku digot bi dilekî birîndar digot ku ev bêtir bîst bibûrîn di hezar û pênc sed sal tanha ev civaka kurdî ji ber hevçûyî yê mixabin weke xwe yê bi pêş nakeve. Çima ev civak pêş nakeve? Pêşketina civakê ê derbasbûya dîrokê yê û pêşketina civakê derbasbû zik jiyanekî serbixwe yê. Ya wate timî em e, e, di nav me de hatî naskirin e, qey qedera Kurda wisa yê. Ev gotina qedera Kurda Kurda eger ji xwe derxistibê ji bo e, wek rewayê şer'iyetê bidin e, e, paşketin wan. Ji ber ku Ti rola qederê di vê meselê tim vegîr. Yani wek Ebu Qasim Şabî dibêje malkê ez ê bi erebî bêjim îde şabu yewman arad el heyat fela bud en yesicîb el qeder. Yani ew milletê ku jiyanê bixwaze wê qederê wê qeder bersiva wî bide wek wî wê bike. Ez qedera xwe çê dikim. Ev gotinê ku wisa kî belav dike, kî damarekî jêr dibîne, rehekî jêr dibîne, dibe daristanekî êş û kul û derd. Ew kesên ku didin pêşiya vî miletî û nûnertiya wî dikin lê mixabin bi dirişm û slogana. Dirişm û slogan ti carî civaka ava nake. Ez de dirêkê teng de ez carna bila dirşim nebe lê timî ew e, mirovê kurd dema ser dengê dirişmê û sloganê şiyar bibe di cî de li çep kaxe ti carî ew mirov nabe mirovê jiyanê nabe mirovê dîrokê ser vê zemînê civak ava dibe Li ser vê zemînê jî ez bêjim hewldana me eger ez ziyet têtine be ziyetiyet têtine be tiştê ku min pêşkêş kirî wek erkekî dîrokî niştimanî min kiriye ez dibêjim di gelek jiyade bê ku ez xwe bina bikim xwe bibînim ez mirovekî Kurdistanî me Dema ez bê mirovekî Kurdistanî me ez xwe nanirxînim bê ez çawa ketime vê qûnaxê de mirovekî Kurdistanî ji ber ku her çar perçê Kurdistanê de pirtûkên xwe de binav kirine dana me ev jî ne sanayî çê dibe di hezra min de ez ê hinka binav bikim wek pirtûkên gomiserwa çê kirine Mihemed Ozon Di pirtûkê min ser evê romanivîsê menî Kurd êj bakur ê beriya şazdeh sala koçya dawî kir. Hemed Ozun. Nuridîn Zaza evê siyasetmedar, evê koçer, evê zana, evê siyasiyê Kurd ê navdar. Di pirtûk min serçêkirin. Cegexwîn Pirtûkim serçêkirî ji binî gotara û ji binî wergerên ku ê girêdayîn helbestê wî ra Selîm Bekat em bibêjin li ser gelekan yanî nivîsan dî şêr got bêkes ez bêjim wek got yanî ser çîroka Kurdî û Doktor Ridwan tu jî zanê demekê ew xelekên ser çîroka Kurdî min dinivîsandin yanî wataya vê gotinê hewldana min neko ez xwe bi vana binav bikim ew binavên lê erkekî wek min got niştimanî çawa ye Kurdistan naskirin di rêka van kesan de Şoreşa Fransî ser çi ava bû bil munasebî? Ser milên a rewşenbîra va ronakbîran el mutenewirîn yanî wek mixan li cihekî dema ku Nabilyon dibêje eger ne cancak rosobaya şoreşa Fransî çêne dibû sewra Fransî ya.

dîroka mileta di nav dikin. Wekî din ji dema ku Doktor Duan û ev hevalê hogirên ku dengê me dikin û temaşe dikin li Berlînê ew mistel ew nasib nêzîkî parka a Markus û Angeles li Berlînê ji ber ku çimê dikê ew yanî bêtirî pê şeş mitra bilindê hemî zana û rewşenbîrên Almanya tê de ne. Wateya vê nimûneya han er berbiçav Almanya bi vana ava bûye. Pirêka Fichte ava bûye. Herder ava bê. Pirêka Nietzsche ava bûye. Û kesên din jî heta îro Heidgar, Habermas, û xeyrî wana Evana Almanya bi nav kiriye. Gelo civaka Kurdî îro dema ku em ser rawistin ser vê astê. Nimûne helbestvanê menî hêja ê navda Cegerxwîn. Cegerxwîn gelek darî tê bi navkirin di di di helkefta de, di munasebatê. ev helbestvanê xelas hatî naskirin insanek imrovekî e, girêdayê şoreşa Kurdî civaka Kurdî lê kale tê nerîn tê nabe tilê binare wek helbestvanekî mirovekî şertî belkî hebin ez ê çawî na bixwînim ser astekî dîrokî ser astekî rewşenbîrî ev tune yê Piraniyê hunermendên me, nivîskarên me tê binavkirin heta çi astê ew girêdayînê ne miletê xwe ne bi welatê xwe nî ê paşerost girêdayînê ew kesê ku nûnertiya vî miletê dikin nûnertiya vê civakê dikin mixabin ev rêka gelekî hatî girtin. Pêwîst ez ne biborîn, ez ne bi bi komelekê bêm naskirin. Ez ne bi partiyekê, hizbekê bêm naskirin. Pêwîst e ez bi xwe bi civaka xwe bêm naskirin. Gelekî wek me bo bo ser boçûnê xwe ez dibêjim. Ez nizanim. Heger hûn zanibin dibe zaniyarên baş li cem we hebin. Ta niha nimûnek xweşik nedîtî ku miletê Kurd an civaka Kurdî an dezgeha Kurdî eger dezgeh hebe ji ber ku em bê dezgeh em ê bêjin Şaristanî şara vî miletî çi ye û li kûî dekê ye dezgeh yasaya Amedî heye ev yasa ku mafê çi kesî heye ku wek bê muwatin niştecî sîtoyan Kelo muwatin wek muwatin li civaka me peyde dibî. Ew kesê muwatin yanî ev hevbeşê avakirina vê civakê ye. Ev hevbeşê e, e, e, danaya vê yaseyê ye. Paşeroja wek plana vê civakê ew wek çavkanî ye. Ji vî kesê ê siyasetmedar ev bibêjin. lê ez vî tiştî ti carî nabîm tu mûne nayê ber çavê min gelek ji van rewşenbîrê me ew ên ku bi bi dil û mejîkê rewşenbîr dijîn di nav civaka xwe de an bêdeng dinivîsînin ew jî wek popelatiki an derdkevin ji derve derdkevin ji dervê jî wek êgo têk Afganistanekî gelek carî winda dibin dikevin nav aloziyadê Ji ber ku e, yani ez ê bêjim eger ne ji Engels maya Markis nedihat diyarkirin wisa ji ber Engels li ser astekî diravî madî yanî alîkarî pêr dikir. Li vêrê di ji vaka Kurdî de eger dengê tewşenbîr hebe wek dengê Yohanna li mehbede qêrîna Yohanna de e, bejayiyekê Lê dengê wî na di civakê de got timîd dîlanê de ye. Dîlana ku hayî timîd bêje em bindest in. Lê ew bindestiya wî ne ji kutê. Car caran ji destê wî tê serê wî ya. Ji ber ku di gelek cara de û taybetî di civaka me de timî elqad zî virim Ev dijminetiya ku çê dibe ji derve, ev kesên rejîmên ku welatên pirçe kirine, ew welat hatiye pirçekirin, bo wana hatiye diyarkirin di rêka van dewletên zilhêz. Hûn zanin a Sykes-Picot hezar û neh sed û şazdeh lê gelek carî welat tê perçekirin, sîyora welat tê vekirin, derbas dibin, destdirêjî çê dibe. Ev kî Sedamê kesê nû wê civakê de wek Nîzar Qebanî di malê Kubanî helbestiyane gotî li yedxulul edû min hudûdîna qed dexilel edû min eyûbîna. Dijmin ne tîno derbas bûye. Di kêmartiyê me de derbas bûye. Tanha eger ne eger ev ne perçebûna millet ne wisa baye em bê perçebûna millet ne millet xwe perçebûye. Perçebûna civakê ne civak têgehekî bêcanê. Kî vê civakê wisa dike? Kî rêberiya vê civakê dike? Çend serî vê civakê hene û ku ew serî bin seriyê zindî ku vê civakê bi nav dikin û nûnertiya wêna dikin. Ez dikarim bêjim ku gelek serî hene lê ew serî

û ev jî yekgirtinekê pêwîstiya wî heyî dibera ew kesên ku xwe digirîn hev êşa wana hevbeşê û alozê wa hevbeşê hevbeşên û armanca wa hevbeşin ne ku dijmintiya miletê xwe bikin. Rast e Çi kesê ku ji dervî kerî derkeve ew dibe dijmin. Heta divê ku rot vê dernekeve tu ji dervê refê xwe derketiyê. Ref ji ji rewşenbîr tune ye. Kerî û rewşenbîr hev nakin. Mefhûm qetî ye. Mefhûm el qetî ye ser yek dî dimeşe. Ser yek dest yek destî dileve û diçû tê.

Yek berpirs serdana me nekiriye û negotiye çi pêwîstî bo we. Çî wê heye me nas bike tevî ku ev senter çalakiyê wê hene, ev senter navdar e di di zankoa Duhokê de lê dema ku ev ne serdan danûstendin guhdarî van kesên han Ti tarafî rokê ji roja ji me nexwestiyîn gelî hevalan, gelî dostan, gelî doktoran, mamostayan em hêvînê hûn bêbijin akolînekê hûn çê bikin ser aloziyên bêbijin bajarê Dihokê. ê civakî, nexweşiyên derûnî kampa domîz kampa domîz ez ez ê rast bêjim kampa domîz kampakî domîz e, hewceyî gelek vekolînayê û beriya deh sala min got di qanalekî kurdî de badînan pêwîst bê e, xwendin Bêrê şovê kirin. Ev kesên vir e, çi dikin? Û kitêb derkevin ser wana. Kesî negotiye mamoste karê te ev em bihêvîn dîra tê lêkolîyekê ser wana çê bike. Kî lêkolîyê ser wan çê dikî? Ê der vî e, kampa domîz. Yani heta tevî got e, ez girtina min ji hemû kesan heye li dihokê vî dihokê ku ew jî kurdin lê Kurdê minî ku ji Rojhilat hatine bêtir em hev nas dikin. Ez dizanim çi şêweyê ez pêr biaxivim. Ev mirovê Kurd, ev jina Kurd, ev keça Kurd, ev xortê Kurd, ev biçûkê Kurd. Ez ê çawa bar biaxivim, bi çi dengî, bi çi fonîtîkî ez ê çawa guhdarî li we bikim, wê çawa ew jî eşkere Ew kesê han ê kurd ê li vê kampê kul û derdê xweş bir bibêjin ew çi nexweşiyê wa hene nexweşiyê ê derûnî çi êşê wa hene tiştin hene veşartî naxwazin bêjin ez dema ku em nav hev de em nêzîkî hevin bêtir em fam dikin dikarin va tişta binivîsîn û em têxin kitêba de û derkevin bêtir dengê dirist dengê îlaşê birîndar û mijê birîndar wê bigihêj derve jî wê wek bêje heq bînin lê ev tiştê hajî çê nebûye ê baş e civaka ku rewşevîrikî ava nake û serbixwe civaka ku vekolînîkê serbixwe azad tê çênebê. Civaka ku ew rewşenbîr hewldanê bike bes weko ew dizane bêgo wek bêçê rewayê şer'iyetê ji terefekî bistîne çawa şer'iyetê ji terefekî bistîne. Eger ez şer'iyetê ji terefekî bistînim da ku ez vê vekurê ra an ez vî babetî binivîsînim an ez vî karî bikim karekî rewşenbîrî başê wê rola min çi bimîne. Rolam tiştek tê namîne. Madamî çi çi kesê Rewşenbîr gi merceîyetekî ji derve hebe referansek ji derve hebe ew merceîyet wî kontrol dike. Ber ew merceîyetî bi xwe jî sînorkirî ye. Baş e eger Mosa kir wê ekolîna wê ne pûç derkeve. Li wê siwa derkeve, wêne sivik derkeve, wê ji devî dirok derkeve. Wate belê eger bêjin hêma Kurdistanê tanha bêtirî çil pirtûkê me derketine ji di hezar û sêzdeh ku hatine vêrê. Lê mixabin hûne pirtûk û tê xwendin. Ev çawa çê dibe? Yani ev dengê gotê gotin yani ev niha ev dibê ev niha ev çi dibêje? Yani ez ê bibêjim de mes seminarkê de ez ê hinka bina bikim ez bê wek mibêjin Michel Foucault wisa bêjê Jack Derrida wisa dibêjê Hablaz wisa dibêjê û bilî wana wisa dibêjê di cih de wek bêje mamoste te sanki wek mirovekî xerbî liberaliyê ti diaxive ê baş bila bira

Tiştek wek gotina rewşinbîriyê ku bêtirî civaka kurdî ditirsînî tune ye. Yanî erê timî em barê Goebbels giran dikin. Ew ê ê propaganda Almanî dema ku ez dengê rewşenbîr dikim ez demaça xwe dikişînim. Ez bê hema li vêrê jî tiştekî wisa heye. Di nav civaka min kurdî tiştekî heye. Civaka ku xwe eşkere nekiriye. û neyê eşkerekirin û duriya ew kesên ku binav dikin wê civakên nas dikin zanin melevayiyê bikin di deryaya wî a birînan de wê çawa ew civak serkeve wê çawa ew civak têkev dîrokê de wê çawa rêzgirtinê ji e, ji van mileta bigire of ev çi civakê yanî nihat têbinere

ev hişê wa nemayê ev çaw wisa dibêjin Henry Michaud eger bêjin Jean Baudrillard François Lyotard Jacques Derrida ev ev kesî han dema axivin civaka rojavayî civaka xerbî Dema ku ev kesê zane, kesê rewşenbîr diaxivin, tiştekî got nehatiye axaftin. Di cih de guhê xwe divekin, guhdarî dikin ev çi tiştekî ne heye. Yanî e, mirovekî e, Michel Foucault ku got ez ne feylesûfim. Ez e, insanekî difikir Aha baş e. Yani feylesof çînorkirî li êzana mufekir bê çînorê. Ev mirovê han Fûko dema kot axir kesên guhdariyê dikirin wek na mizgeftê me mizgeftê me ku roja înê dibê dibê roja înê e, xutbê ne roja înê ev jî wara vê gotinê heyin ji dervî e, holê e, dirûniştin guhdariyê dikirin ku dengê wî tomar dikirin Ji ber ku gelek fêrî gelek tişt hatibûn. Wisa jî carek di rî de dema ku hewl da ku di Sorbonê de mamosteyê bike ew qebûl nekirin. Wek mirovekî bikene hûn çi dibêjin çû ew hinek weke wî hizir dikin kolêca ana dewletî bo felsefeyê bikirin serbixwe Yani çi kesê jîr û zana diketin wê kolejê de û deng da ev di heştê pêncah de ev çêbûyî wek dîrok. Li vêrê eger ti simînekê cihekî bêje simînarkî ser astekî rexnekî astekî avakirî Yanî wek bê req neqid be na. Gelekî zehmet e ev sîmînarek wisa ew rûniştinê ku sa dubare bibe. Çê nabe. Ev çi dibêje? Ji ber ku eger rewşenbîr ser rexnê ava dibe dirist e. Wate ev rexen kê bi nav dike? Civakê bi nav dike. Çi civakê? Çi kesê di vê civakê de jîn? Di vê civakê de Çuku mezin tine sağlem û ne sağlem tine ne têdê. Hemî wekê hebin. Ji ber wek gotinek despêkê de gelê hevalan û hogiran û dostan di sala yekê de yekem de li zankoa Dîmeşqê de

یعنی tu cudayî di navbera wî tiştî li tune ji ber ew jî dikeve wateya û gasîna felsefê de di vê rê de ê rewşenbîr dema xwe rewşenbîr bike wê ne ji alîkî tenê binare ji hema aliya wê binare aha hemû kes weke gelo ez ê kare bin vî tiştî bina bikim hemî yanî hema kulhum sewasiye Xewasiya çawa heye wek şer wê çawa çêbi ev tiştê han ne bi bihîstiyê û ne dîtiyê eger min tiştên binav kirine lê vat çat zîvirin wek mecazat ez dikevin dî mecalî de û gelek kitêbê me wisa binabûne mixabin tişkî dî ez ê bibêjim Di ser pêwendî têkiliyê me bi rewşenbîriya erebî de tevî ku gelek rexne ser wa hene, ser ereba, ser karanînê wan a, ew kiryarên wan a, li ser dîroka wa, ser ayîna ku bi nav dikin û gelek kitêb wa qedexe ne, wek kampaniya Reyis ku London kitêbê min çap kirin û li Beyrûdê çap kirin û di nav di kitêbek min derxistin El-Qebîle Eddaî'a, El-Hudn fî Edebîyat El-Erebîyye El-Îslamîyye, tevî wisa jî ku rexnin tund min wa dikirin lê beramberî vî tiştî avê min dan min û rêzgirtin digirtin. Ev aloziyek gelekî mezin di derûniya mirovê çêdike. Çawa ew wisa guhdarî dikin û ev nav miletê xwe de çawa miletekî zengil dikeve ji wî de jî deng nake ev çawa wisa çê dibe yanî ev tiştekî seyr e yanî ew kes ku neyê binavkir rewşenbîr jê neyê xwestin ka ev Gotarê kêşmerbêj, semînarekî, çi projeyê te heye tiştekî aloz e. Wekî din ez ê bêjim ev çend sal ev ne tiştin ê zatîn ê mitenênin. Lê wek karekî ez ê bêjim şazde belg li ser genosaydê hemê çavkaniyê fransî genocide. Ji Rafael Lemkin bi dest pê kirî heta derdikevin genocide û civaka sivîl, genocide û aborî, genocide û psîkolojiya, genocide û şerê dîrokê, genocide û wêje, genocide huner. Ev hemî yani wek dibêjin Şazda Belgin ta niha jî tevî ku hat kêmkirin pênc berg çap nebûne ji ber ku ew ev kesên berpirs amade ne goter mêzeyekê an masayekê cih de deh hezar ew bê defterek de sê deftera deynin lêj bo pirtûkekê ku girêdayê pirsa kurdî bi êşa kurdî bi sînorkirina mejiyê kurdî ne amadene ku felsefî deynin sanayî an ew tiştê ku dê dan Gelek carî pêdivî çi heyî ku ew kesê ku wî karî dike eger istê xwe xwar neke jî wê stû xwar bimîne û ya an wê çavê înan nizim e nikare pêşiya xwe bigere. Mixabin eger em bêjin gunehê rewşenbîr gelek in lê gelo ew gunehê wî ne gunehê wî bi xwe ne ev guneh çawa tê yanî tê gotin kêşe ne di tawanbariyan de ye, di yasayê de ye. Kêşe ne di wek bê nexweşiyê de ye. Kêşe ew kesê ku nexweş nake ki ku tişkî wê nexweşiyê nas nake. Ser vê ser vê vê esasî biborîn ez karim bêjim ji mafê çi kesî yî ku bê min binirxînim. Eger ez xwe binav dikim wekekî nivîskar pêwîst ez mafê nivîskariyê bidê min ê beramberî min lê ew jî dibê zeb bizanibe ku ev kesê axivê li ku diaxive û kêr diaxive, kî guhdarî lê dike û kî mafê nişteciyê didê yê, heqil îqama. Yani bine ev ev e, otokritik ez û cihekî din jî e, rexnekî vekirî. Belkî wê kêmayê min tim hebin. Eger kêmayê tine bin ez nabin nivîskar. Çi kesê Go bê lîsînê ser kêmaya xwe binav dike, ser bêya xwe binav dike. Ne ser wek bê tiştin tiştê xweş. Ser astengiya xwe binav dike. Lê ew kesê han jî gerek xwe pirse gelo elkîjan civakê me Heta ku min dixwaze hema ez biçim kû deke ez bê hûn çi dikin kanî rola we û çima kes guhdarî min nake ev jî heye lewra ez ê vegerim nû çavê min bînî li destê min girê dayî û laşê min saxile me lê ez kelemçekirî me ez ê çawa serê nerînê Ez ê li civaka xwe binavim û ez ê li ser êşa miletê xwe rawestim û ez ê têkevim vê bihaweriyê de ku paşeroja miletê me Kurdistana ku ez bi hêvî me zû bibe Kurdistan bi yek navî û bi yek miletê dibijî wê ew Kurdistan paşerojekî nêzîk wê ava bibe ez vê gelekî dûr dibînim mixabin ji neçarî ez dibêjim lê bera ez xwe rast bim bêtir ez

ji mufekkir û jê rûşenbîrê dinyayê kir û taybetî Fransîmayê daxilî. Ez ê pirsekê bikim heger hinekî di hevalê pirsgê hazir bin dikarin ser wek bêjin pirsê xwe arasteyê te bikin. Tu bêjî kêm û kurtî rûşenbîrê me ê vê qonaxê ne yan wek bêjî erdîya me em bi xwe wek bêjî ji miletekî paşmayî Perçebûyî, bindest û çewsandî em cê hatine. Yanî meselen em bêjin kultura nivsandinê li cem Rûsa gelekî bilind e. Lakin li miletê wan jî dê ew kultura em bêjin temîzê, naskirina çê û xerabiyê, baş û ne baş, qencî û ne qencî nav miletê wan jî wek miletekî Ewropî ez dibêjim ez Rûsya û Fransa baş nazikim ji ber ku ez wan ve jiyame. Dê meselen kitêbekeyî a

Çi bêjin? Şexsiyeta kesê rûs, yanî kesê rûs çi taybetmendî wî hene? Di çîrokê de bi îxtîsar ekî rûs wek bêjin gavak alman hatin, xwestibû nan pê wek jî avêtin ber wî gotibê pê nank. Nikaribû. Ji bo wilo hat sêzadan û zamçê. El-muhim bi îxtîsar, bawerê te de ev tiştê ku tecawizatê ku çêdibin Na miletê me de jê bûniya xwe yî kevn ji jêrxana îctîmaî tê yan jî tiştekî taybet e bi kurdan. Yanî em bi xwe terbiyeyek me terbiya xenû e hinekî bi jî em li bin deste xêrê xwe di rabûnê. Tiştê xwe me bi xwe nedîtî me wek bêje pê îftîxar nekirî min pê wek bêje me şexsiyeta xwe pê lê nekiriye. Ti dibê çi ji çi tê ev hinekî bi jî çavpoşî be yan jî hinekî wek bêjin ser nizmî be em li xwe de tînin em ne qasî bi wextê xwestin bi mêranî yan jî bi çavekî zelal kêm û kurtiya başê û nebaşê xerabî ji hev du derdixînin. Bi gor te çi tu çi bibînî? Yanî am e yan roşnbîrê me

Elfîl ya Melikî Zeman. Elfîl ya Melikî Zeman. Fîl padîşahê demê. Ev kurtî ez bêjim ev bên hevdû ê vê civaka wîna ez dala we nûs nû ev fîlê padîşah berpirs hakimê vî bajarî meselen metkujê medîşînê metirsadî بچیکێ me nikarin derkevin wek bê zarokê me nikarin derkevin ji ber ber çi em ketinê helakê ji ber vî fîlî xwedan hev yek ji wana go baş bidin bi domê em ê berê xwe bidin şa bê cihê wî nal kuyê hema dadû dadû giyan nêzîk û dengê wan elfîl elfîl ya ki zeman Çi qasî nêzî bû ew deng nizin dibe. Giya nêzîkî e, cê ê e padîşah deng ser deng derket. Ku xêr e, fîl binav dikin we xêrê ew ê han ê dayî pêşiya wana pişxanerî yek jî nemayê. Di wê yekirîkê de ji ber ku padîşahê me ev miletê me xweste dawîna ku ev fîlê ha fîlekî tenê ye em gelek fîla dixwazin. Em gelek fîla dixwazin kêfa padîşah hat gomê gelek fîla peyda bikin ji warin. Teba tişkî nakok tê heye. Yanî dema ku ê rewşenbîr biaxive û bigere eno ev miletê wî ne kes ê vî miletê wî ne mebijin civaka wî jê çikaxe û piçekî bur de here têke aloziyekê de û kes lê nepirse mixabin ew civak çi qasî miriyê ew civak çi qasî alozê ez nabê miletê me e, miletekî nexweş ne a miletê kurd miletekî saxlem e eger ne saxlem aya tanha xwîna xwe nedirjand bo azadiyê û ji bo kurda û ji bo al lê dema ku ev milet tê diyarkirin ajotin serrêkekê govê kengîl çepkaxê û çawa çepkaxê û ji kêl çepkaxê ev çep gorser dengê hizrêt bêtir dengvedana wê çê dibe. Ev kesên ku em ê bêjin vî rewşenbîrî, a nivîskar, an helbesvan, a hunermend, an akter binav dikin ne dîrektê. Hinek wî nav dikin, hinek nirxî dênê. Yanî carekî din ez ê bizîvirim. Cegerxwîn dema kon ha hama cegerxwî nas kirine. Dengê cegerxwîn bi rehma xwe lê bi. Belkî nas nakirî bê çawa cegerxwîn. Nas dikin wala cegerxwîn. Wisa ev hatî navkirin de bi çi bi pîvanên partîzanî gelek ceyadî Nurdîn ser vî esasî yanî berî her tiştî ew kesê ku berê xwe bide miletê xwe bê xwe rizgar bike ji van sînoran van îtaran e, ew tiştê girêdayî bi civakî ew civak e, girtî bê eger Ez ji nav vê civaka lêhatî tengkirin û snorkirin ez dernekevim, ez ê ça bibînim. Ez ê ça wîna bina bikim û ez ê çawa xwe bina bikim wek çi wek rewşenbîrîkî ku hemî min bibînin. Yani gele carî gotî wek Jean-Paul Sartre dibêje eger tu ser adem binivîsînî pêwîst e tu xwe hildê ser asta adem yanî tu xwe gelekî biwestînî lê mixabin civak me de di hizra min de ew kesê xwe biwestînê û xwe bilind bike biwerîn ser vê gotinê ihtimal binî de tişt beye xazoq û xazoq ne inu xazoqa a konkret a melmûs xazoqekî a deng wek bê kêmkirina û bêdengiya wî mirovî û berpirsê vê civakê ev berî her tiştî berpirsê civakê berî her tiştî ji ber ew heme tiştî bavkin

Baş eget xazê heya Zerkevin. Doktor Rıdvan ez kalim pirseke pirs kim? Keremke, keremke kak Doktor Mizat, keremke. Ez ber yan xwazim pirs kim. Nav Kurdan da rewşenbîr hene lê tinene niha ne bi hebûn. Ez dibêm niha hene rewşenbîr. Ji Doktor İbrahim ez pirs dikim Elê. Doktor, beşe. Gelekî spas Doktor Mirza. Reşanbîr henu tinenê. Binav gelek hene. Wek evê go gelek ji wa derdikevin ser qanalê televîzyonî dê şîrovekarê siyasî. Diyar ev gotina şîrovekarê siyasî eger rewşenbîr bi jî ji ber ku şîrovekar bêtir tê naskir naskirin. Ev jî mixabiniyekî mezinê yanî ku Ê nivîskar bibe şirovekarê siyasî. Niha ez derkevim şirovekarê siyasî. Ev çawa çêdibe? Hata ev ê gotinê. Kes şirovekarê siyasî tune ji ber hatî girêdan çend gotin di mejî wî de wa gotina wê bêjê pêv dernakeve. Yani ew zeviya gotê, zeviya girtiyê. Lê

û rewşekî teng re Rojava diçe û em li rewşenbîrê xwe jî dinêrin rewşenbîrê me defa bi rastî sultanan lê tune û kes nikare kes nikare bisekinê di hember di partiyan de di partî ne ha ene kesê partiya ke maa muşteqatê û cimata cimata pekekê partiya ke dinê bisekinê

ya Abdulhakim Beşar bibîsim. Rewşenbîrê mêl kurin, ya îlna mixabin, ne rewşenbîr kesê kitab xwandine. Rewşenbîr, min carek ji mamoste bavê Nazê pirsî, min got mamoste, ji ber cîranê min e, min got mamoste ji min re bê rewşenbîr kî ye? Camîr deh xal danî û ew xalana wajî zekirandin. Yanî Hîro em nikarin bibin rewşenbîr, îxtîsas li ba me tune. Em wed'ê me yê madî te'ban e, em bi hinekan de girêdayî ne, ew mesîrê me cîvirî ne. Lê calê ke di Kurdistanê de niha bira nexabin û rêz û îhtîramê min ji gişkan re, ez rewşenbîran nabînim me ku heger rewşenbîrê me hebana, hîro halê Rojava ne ev hala be. Ku rewşenbîr di Sûriyê de heba, Ev halê Sûriyê ne ev hala bû. Yekî wekî Colanî Îrhabî dibe serokê yanî we siyaset anî ew ê ha. Holê min ez cewaba bersîva we nedibû ew. Yanî hîro hîro wexta ku em behsa Lêv Tolstoyî dikin û Aleksî Tolstoyî dikin û em behsa kitabê wan dikin bi rastî Gorkî û Stalîn va Stalîn gelek ji Gorkî hez nedikir. Gava Gorkî mir cinazeyê Gorkî li pişta xwe kir rakir qedrek hebû. Qedrek hebû. Li ser wî qedrî qedr nemaye, qedrê rewşenbîran nemaye, qedrê rewşenbîriyê nemaye. Wekî wek we anî ziman we got muhelilînê siyasî, na mutetefilîn siyasîyîn çêbûne. Mutetefilîn siyasîyîn yanî na yekî wek min ez ez va bû bîst sal ne karê siyasetê dikim. Ez yekî wek Diktor Ridwan dibînim ez hîn hîn wekî zarokekî çûk li kêleka wî rûdinim ez bêm Diktor Kerem kin. Lîzalike em nikarine bi rastî hîro hîro gerek rewşenbîrê wekin we derkevin û bêjin yanî îdeyê esr nehda ki di hala kurdî de çêbibe. Întiha bibe esr TikTok vede bike haleke nehda. Ya we ê rewşenbîr xwe xtiyar bike rewşenbîr ya jî we xwe xtiyar bike TikTok û Facebook û û tehlîlê siyasî li taktîkî wek dibêjin.

Bi xwedê platforma me tune yanî niha platformakî me tune minasaka me tune em hîro dawa Kurdê Sûriyê bikin. Tune tune. Kurdê Rojava çi xwe kî min, rewşenbîrê xwe kî min. Heger ku rewşenbîrê xwe hebana ne pkk qebûl dikirin û ne Abdulhekîm Beşar qebûl dikirin û ne Êrdinê qebûl dikirin wê bigotin werin ya wina wanî bikin ya jî em ê bi tenê xwe bi serê xwe herin ji ber vî gelî ve herine Şamê. Çima hîro hîn

Dûre serok filan û serok filan û vî û negotin wela pkk va fîla hindik e fîlekî din ê ji me re wina. Em em di qesede de bûn çû ji me re ciwan in şorişger jî anîn. Halekî rewşenbîrî tune qisûrê efû bikin. Nadibê el-Museqefil-Kurdî. Tiştek tune navê xwe el-Museqefil-Kurdî. El-Kurdîl-Hizbî.

Yani hîro hîro gerek em bisekinin. Qusûrê efû bikin yani min dirêj kir tiştî. Bes bi rastî êşikek hê êşikek êşikek hê dilê me de ez hebekî bi rastî bi êşik yani em giştin halek ji halatê yes. Eqsim billahi azîm em giştin halat halat intihar yani intihar xeya îdî îşê me pê nema xelas em nikarin. Qusûrê efû bikin secara kedin spasiya wet kin. Gelek spas Doktor Nevzat. Zor zor spas. Doktor Rıdwan. Eh. Ez gelekî xasiya doktor dikim. Ser dengê wîna, ser dengê birîna wîna. Dengê birînê, dengê birînê gelekî bilindê. Ev dengê han dû û dixan û agir dû pêk veyî. Ser êşa wîna. Ez çi bêjim çênabe ez bibêjim ku ez rewşenbîr im. Ê beramberî min binavekî lê dema ku Doktor Rıdwan ev mesele şopan di kitêba xwe de serpirsa Kurdîn Sûrî hîn serhildana qaş û duwazdê adarê de hezar û çar ew kesê ku nivîsandin hebûn ez bê hema berya wêna Projeyek me bû wayî zatil Kurdiyê bi xeletan da ke di malpa a Efrîn de û belav bû bêtirî eger hejmiyarî hîsabî sêr bî kesên ku berpirs miqedexe kirin û ta îro jî mi yekî berpirsê Kurdê Rojava nedîtiye ji ber ku Çend kitêbên min derketin rexna vê civaka û ew bi nav dikin. Çawa perçebûnê çê dikin bê tişt perçebûna dijmin heta gotarê xwe min nivîsandibû eîd û îleyna ecza Kurdistan el erbaa bû çil perçe. Ev wêra gol Sûrî çêbû ew wek hindijin e, teqîna e, Sûrî ew e, erdhejda Sûrî çend partî û çend karên vî rengî ê civakî çêbûn derketin ji derve kelo çawa ev kesên got civaka tam dê yanî nîkarî bi got dengê xwe bigîne var hevalê xwe û cî derket mimertiya miletekî bikin ewil gor takek mezin bi bazdan gelek ji wanan wan ye wan ez kar bibêjim ji ber Derketina gasînekî nadewletî hewcedarî mejîkî vekirî ye. Mejîkî bi navê miletekî lê her yek bi navê partiya xwe, hizba xwe dema diaxive wê civak çawa çê be ew dijmin nas dike vê vê çawayî. Ser vî vî esasî ez karim vêna bêjim. Ya din jî yanî mixabin yanî ev wek nimûne heta riya di rojekî sîmînar ji me hat xwestin Sentara Bîşekçî min got sîmînara me em û paşeroj Di nav de nimûneyek anî beriya şeş peyva têkiliyê me di kovarê erebî hene ji Oman ne dewletî Oman Arab Elxalî yok dibêjin ev Çolistana van ji wan dixwestin pêşanokek şandin navê neqşeya afirandina rewşenbîrî

Min got wala hêjayê ha xwestin ji min got ez lêkolînekê ser çê bikim û beramber yanî ne bibin belaş û rexin lêkolînek dirêj min ser çê kir û bela kirin di guvara xwe de yanî wêrê dema got dinivîsan dema dinivîsan layê min ji layê dilê min dilê min bêtir lê xist û mejiyê min diket hevdê. Boçê wê Oman Omana ku me digo e, e, dewletê ê recîî ji dewletê recîînê wê wilo pêşketinê çê bike di hezar û çar bibi civakek nûjen hevçerx boçê tanha tişkî wisa nabînim e, maldarên me henin dezgehê me êgo pera dikarin bidin gelek û perê perê me hene gelek boç yek rokê ji roja osana ji ber eger rewşenbîrik tenê bi navekî nav û bi dengî zelal derkevin wek tê çi wek ezraîlekî godardkevin ser vê civakê ez rehê we hema bistînin naxwazin Çawa ev kesên ku welatekî bi nav dikin lê di mejiyê wadê hîn ew kon ew hêştir pê çawa ev civak ava bibe. Lê dimîn ew tiştihan kesê ku rastê ez ser gepa xwe tirsim, ser zarokê xwe tirsim lê ne bi wê asta ku me mafê gotina xwe ji bîr kiriye ez dikarim bêjim eger ez ozkarim bi nav jî bikim biçe sibînim eger ez ne rûşenbîr bijî lê ez ketim li serêka rûşenbîrê de û ê ku pirtûkên bixwînin wê vê meselê nas bikin û gelekî spas.

Yanî ê li wilo nerîna min de ez dibêjim kitêb gelek derdikevin û hemû cemed nivîsîn in û bi rastî jî nivîsandinê wan gelkî cê rêzên e. Lê ne her kes dixwîne heya wan nivîsandina tesîr li wan bike. Ê min min digot gerek ew ew kesê em ji war bê rewşenbî gerek wilo zindî li nav xelkê bin. Wek mîsalek Yûsif Zêdan li Misir. Salonay heyî li seren her mehê celsak ji ser mewdûekî çêdikir û ro bi ro ê hazir zêde dibûn û nerîna wî bila dibû wek rey am çêdikir. Îna ev perçebûna me ji ber kesî wilo ber çava tune gi reyek bê jî gê îmana xelkê bi reya wî bî û gelek bidin dû reya wî.

Yek wilo ev rewşenbîr ew esera wa xwe yanî na xas di nav me Kurda de kesekî ku wilo yanî wilo bi cêge wek ana em dibê Kurdistana Iraqê Serok Mesûd Berzanî tevge û ev şexsîk siyasî ye lê wilo esera dengê wî heye navê wî heye Dikarî civatê li dor xwe bicivînî. Çima li nav me ne ji aliyê siyasetî û ne ji aliyê rewşenbîrî kesî wilo gicî bigirig em bidin dû tune. Wek min got dinîvisînin hemî dinîvisînin. Lê kes naxwîn yaxî kes naxwîne. Divê hinek hene zindî bi xelkê re bin va xelka bicivînin ser ser ser tiştê çêdibin yanî wek reyek am çêkin. Ez gelkî spas dikim bi rastî yanî Heleqak zindî bû gilkî ê min ez pê wilo serê min tê hat dagirtin ez gilkî te spas dikim mamoste û tu sazê min î Qamişloyî min ji bîra nekirî ya. Na ez gelekî spas gelekî spas erê ew tiştekî dirist e lê mixabin dema ew reşanbîr ku rewaya gotina xwe ji vî tarafî ji vê hêzê bistînê hûn û amadin guhdarî min bikin ez ê biaxivim eger gotin belê wê biaxivil gorî wa lê pêwîst ew civaka xwe bi xwe binav bike yanî dema mirovek ê navdar bilzak ku ez civak xwe mejîkê xwe de hildigirim

بibûrîn fêdeya ku sûdewergirtina me ji belza girtî ji geleka bêtir ew kesên ku navdar wek çi wek komelnas mesem bêjin wek dîroknivîs yanî çawa ev kesê han vîra wsat axivin ya din jî kar bêjim yanî belê cerdî ez bêjim dibe ez ser zarokê xwe tirsim lê eger ez bitirsim tirs û nivîsandin naxin hev dû nivîsandina a zindî pêwîst e ez ne civaka goldorê min kom bibin wek ez şex we murîdî murîdê wîna ez ne şexim û ez ne sahib rîsalê min sahib rîsalê maya cemawerê wîna berê hazirkirî henin ez dengê xwe dibêjim û hew û dengê Ê nivîskar, ê rojnivîs dengê Qêrînê ye. Ji ber ku e, gotin nema tê gotin Qêrîn e û Qêrîn wek e, bûq îsrafîl e. Civakê şiyar dike, civak li hev dikeve û civak divê ev îna çi kir? Bes şûn de serê wîna sûn bixin. Mixabin, gelek ji van nivîskarê me, hunermendê me dema dirin taca zêrîn ser navê wa datînin. Kesî li cega xwî netpirsî piştî çû Swêdê çend sala me zêbirî cega xwî namirê. Hemed Şêxo çend katijmêra li xestê ma mirî kesî nepirsî piştî got derket û bi çavê xwedî Hemed Şêxo namirim, Hemed Şêxo namirim, Hemed Şêxo mir û mirî jî. Mirî wata yek ez bêjim. Lê Mihemed Şêxo dengê miletê kî mixabin ew deng çawa tê guhdarî kirin piştî yek dimrê wê navê wî na gelekî bilind bikin û di hizra min de bera ev têkeve dîrokê de Brahîm Mahmûd dema ku bimrê wê ew ji yek binivîsînê fulan ê dengê kurdan bêrengî koca dawî kir. Wê çawa gora min çê bikin ji ber xwe binav dikin bi me wê xwe û ew civaka min min binav dibi. Eger pirsê han ku dengê min dino yek bi yek çiko mazin dengê nivîskar dengê rewşenbîrê ê navdar ji dengê wî berpirsê mezin kî bi nav civak wî bêtirê û dengê na guhdarî dibin ji derve. Inu ev mirov ev rewşenbîr ê rewşenbîr Berdewamiye dike. Nimûneyekî de ez ê bêjim. Feyroz dima jê pirsîn, bo çi di ser bajara di sirê? Ne kesên ê mesen serokan, ê berpirsan ku ji ber bajar dimînin. Lê ez serok û berpirs diçin. Pêwîst e ê vîska serveta xwe binivîsînê ne ku ew civak bi filan û filan kes bê naskirin. Ew civak civaka wî ji nav derketî ku têke nav de. Bê vê gavê ti carî nake vi dîrokê de û eger ne wisa baya ti carî Ewropa bi vî rengê ku em nadikin ha qibleya me yê qible el qibla ku em çawa xwe pê ne xwe bi nav dikin nas dikin em ji kaniyawî dive xwin em hewl didin ku ev ava me vexwariyê hema giyak derke giyakî şîn tûmik giyakî şîn çêbin çêtirê çolistanikî

Karê roşenbîrî yani ev mesela Tilkîdan tiştekî bi rastî hêjayê me re teqlîd dayî bike. Yani nizam eme adetin ev grûpê wilo wek nav dene yani wek wîladetin efkar efkara wek dêçe derdixîne wek dêçe pêşemero gelekî muhim bû te ema cepê kir xwezî ême jî tiştekî wilo mesela bala bala me de be Belkî çima hûn tişkî wan nakin mamoste Çemes eger rast belkî imkanatê madî ana li cem wan sifir in bes dîsa jî yanî bera cê wek bêje handanê bê cê ber çavê me rû wek fikra kûno. Kerem ke her kesekî dî te tiştek pirsarî wê hebê ji mamoste Ibrahîm hebû teqrîben çi qasî hatûnî Mamoste Doktor Ridwan

Tiştekî haqî biling. Mamoste doktor Doan dibîsê dengê min. A dengê te tê. Ez e, zor spasiya we dikim. Şeva we xweş. Tiştê ez dibîsim, ez dinerim gelek bi nezira teşa ûm. Nezira hinkî pir yani halek hizin dinerin li rewşa Kurdê Rojava yani. Bi rastî wek ez dibînim weke di nav de hew kesê rewşenbîr ê dizane qêrîna wî tê, kitabê wî hene, hemî tiştê wî hene, hew kes însan pir bernas il cem kesê welat pariz. Li cem kesê zana, li cem kesê kesê dilê we dişeş bû welêt. Bes bi vê nezirata şam em dimirin li partiyê me û li hemî milet siyasetvanê me gelek bi reya min ne rast e. Em ji bîr nekin nîzama diktatorî şofînî li Sûrê elmedar pêncî şêst salî

PKK bes li der li dervayê wan e partiyên din hene bi seda bi hezara kesê welat pariz hene kesê ser bi xwe hene yanê xêr merakî bi vê nezra te şe'm lê binere yanê xêr kes kesê zana na mes doktor Ridwan Bedînî li cem şerîhame kurdês li Rûsya cem hemî kesa cihê pesnê û qedrê wî nas dikin ji ber çalakiyên wî, gotinên wî, meqalatên wî, e, kitabên wî, li nedwat ewlê rû dinê, li hemî cihê yani nas heyane. Li hev kesê ne nas, ne nu wella ehzab nêlin hew nas bibin. Ew filan kes nêlew nas bibe yani. Ticara bi texmîna min

Bi vê nezra teşa û bi tesewra min vê nerîna ana gelekî teşa ê min hûn dinerin li Rojavayê Kurdistanê li ehzabê wan a, li rewşenbîrê wan a, li hala civakî dor de bi texmîna min sedî sed ne rast e. Siwe hemiya spas dikim.

mafekî ku hatibin naskirin. Em ji vê tê radibin mamoste Fewzî. Were şê dîsa li ser Rûdawê eynî nîqaş çêbû. Yani gavak me re bêje erê wela rûşenbîrê me hene bêguman zanê me hene bes çalancê pêş me tehediyat yekcar zor in. Yanî dewletê xwedî xwedî cêş û xwedî sinaet û pêşketî û xwedî wek bi tarîxek dûr û dirêj wê nikarî bana dîst ber xwe bidin wek ku kurd ana ber xwe bidin. Mamosta Brahîm Goç jî amacê pê kir ge ew qewet tine ba ew hêz neba naxê senê kurd dineba wê zimanê xwe jî winda kiriba. Hûn dibînin ana rî

Ez rojnîro ez şevê bibînim ez ê şevê bina bikim. Mesela ne enu katijmêra îro saat o katijmêra duwazdeyê a yek a doyê katijmêra a derûnî katijmêra me a civakî a dorîkî dîrokî çend e. Yani et kija demê dijîm. du hezar û bîst û çar gelo du hezar bîst û çar ev dema ku ez di dema min in ew kesê ku li pêşiya me va tişta ava dike û çê dike çi mejîkî çê dike endî fîdiyeyê li tepane ferdiyet

nayê gotin lê wek wê bikartê ya din jî dema ez dinivîsînim neko ez van kesên berpirsiyar ê siyasî din berçavê xwe ev kuştina mejiyê kuştina jiyanê yê kuştina nivîsandina a azad û a vekirî a ronahî tê din lê ez civakê bi nav dikim di vê civakê din wek bê tiştên wêna ava dikin stûnên wêna e, e, hildidin lê dema ku ez siyasetê binav dikim ew siyaset ser çi ava dibin gelo dema ku ez hena arinded ez dixînim siyaset çi ye dema ku siyasetê ew binav dikim ew tiştê ku karê mileta pê tê naskirin lê dema ku karê millet wê setê tê naskirin ew karê han Kî zemînê jêr datîne? Kî yasaya wê datîne? Kî dihê li deng derkev û deng dernekeve? Yanî mefhûm zordarî mefhûm il qahr çawa çê dibe? Qahr ew tiştê ku tu zanê ew didê ku tu bibêjî û deng dernakeve. Rast e gelek ji nivîskarê me cihê rêzê ne guhdarî li wa dikin lê ez dikarim bêjim wek tu ezmûneya xwe Ez wînaya xwe û bûçûnên xwe ew kesên ku diaxivin û dinivîsînin li gorî dilê wan e ne li gorî mejiyê wan e. Ku di gotina dibêjin her du gotina dibêjin çepka ji war lê dixin. Milletê ku zanayê xwe li çepka xê ti carî ew danûstendina dirist û saxlem ti carî ê çê nabe. Civaka me gelekî berfireh bûye. Bi sedan nivîskarên me derketin ji derve. Lê piraniya wan a dema ku diaxivin hîna ew seqaya ku ji mala gojê derkevin eger li Qamîslor be, eger li Efrînê be, eger li Hewlêrê be, eger li Mihabadê be ji wê malê hîn derdikevin û seqaya wê malê bi xwe re dibin. eger ne wisa be boçê rewşenbîrîkî nav bixwe ser bixwe wek Edward Saîd wek em bêjin Mihemed Erkûn kêm hene ez karîm yekî bina bikim Hemîd Boz Erselan wek nimûne Hemîd Boz Erselan gotin nîsî Berpirsekî û cihê rêzeyê li Fransa hemî guhdarî lê dikin. Ji ber ku bi navê ti kesî ne axivin û civaka kurdî dinixînin. Teba ez nivîseyî ne bi erebî jî hinek bi fransî ne ez ew dixwînim. Yanî beriya çend roja gotarê ku yî wergeran dihîn belav nekiriye. Civaka kurdî çawa hatî girtin ji hemdirû di neç derve. Yani bes e ez bêjim dijminê ji derve dijmin çi anî serê min. Min çi dijmin me jê xwe çêkiriye yani wek Mustafa Safwan pirsê ku yî hebû boçê gelê ereb ne azad e. Ji ber ku hatiye sînorkirin û kelepçekirin ji hundirû de. Baş e ew kelepçekirina û mejiyê wî gelî ji ku hatiye? Kê wilo kiriye? Ne Brîtanya ew Îngilîz wisa kirine, ne Esmaniya wisa kirine. Rast e mijoyek heye, rewdoyek heye, ezmûne hene. Lê dema îro tiştin derdikevin ji vê civakê bi xwe yê. Yûsif Zêdan wek we kerem kir. Boçî Yusuf Zêdan wek vê e, emîl edebî roja e, filan kes ew salona filan kes. Civaka Misrî tevî got tiştin tund tê diherin lê civakî sivîlê demokratiyeta gol Misrê li Libnanê bixwe tevî got alozê got ke vênê niha hatî rûxandin gelek watayan lê ew lîbraliyet heye Li dewletê Mexrib lîberaliyet heyîs bû girêdayê bi bi civa a Rojava el mujtema el xerbî. Li vêrê kengî ku ez bibihîzim ku yekî berpirs jekî roşenbîr bêjim wîna bê ez dixwazim tiştin hene tu çawa dibînê tu bê mala me filan derê tu simînarekî bêjê rexne Rexne civaka Kurdî çê nebû û çê nabe. Eger çê bibe gelekî kêm e. Ji ber rexne serê derziyê ye. û eger serê masî ye. Ev rexne kê bi nav dikî ew kesê vê nûnertiya wê civakê bi nav dikin. Ez nûnertiya wê civakê nakim. Ez civaka xwe axivim. Lê bes min ew civakê bi nav kir êşî wê civakê di cî de tê naskirin kî berpirs e tênbûn û têkçûn û aloziyê vê civakî ez nav nakim lê inu ji ber ku biborîn ji ber ku bi nav dibin pisanayî Doktor Dengê min têta

Roleke gelekî mezin di jiyana yê rewşenbîr de tê leyzandin. Ya yekê terbiyeta wî ya malê ya bi zarokî heta mezin bûyî û gihayî xwendinê Bakalorya Wana. Piştî wêne re piştî ku gihayî em bêjin merhela camî Wana di wir de tekwîna şexsiya xwe çê dikê dixwaze gavna bavêje. Û ya dîtir kî piştî vê jî ku dest pê dikê dixwaze bingeha rewşenbîriyê ji xwe re çê bikê. Ev tê girêdan bi gelek tiştan. Milletê ma, milletê ma yê Kurdiyên bêjin, girêdaya bi zincîrê siyasî. Yani bu îro roj rêbertiyê, rêbertiyê jê re dikin partiyê siyasî ne. Rola, rola kesê serbixwe nîne. Lija ev ev partiyê siyasî rewşe ku wisa wilo peyda kirine ser vê saheyê wana. Heger got ne di hundiriyê wa de bê, tu ne weka wa lê bidî, tu ji wa re nebêje, tu ji wa re çapka nedî, yanî pir pir heger got te negirin te nekine hepsê de, bes tu wê te bihemşênî wê yanî wê nayên tu werê xuyakir nayên tu gava bavijî wan. Îro werê Rojavayê Kurdistanê em dibêjin îdara wêna destê vê rêveberiya xweser de. Yanî heger got te negirin te nekine hepsê de lê ti rolê jî nadine te û guh nadine te û kesekî wê alîkera te jî bikî nîne. Û ev kesê rewşenbîr çi qasî em bêjin zenî zayîna wî zêde bî û bilind bî. Heger got pişteke fînansî, malî jê re nebî û piştgirtiya wî newê kirin ev tiştê ya di hundirê wî de dimênin çend însanê dorayê jê bibihîzin bêhtir nîne. Em bi herê başûrê Kurdistanê herê wê dî çiqas jî zîr û zarek zanaya û dixwazê xizmetê bikî lê golgor îdara wê dê ew kesê ku îdara siyasî dikin ager gotil ji derve wî kirasî derkevê ew jî kesekî ku piştgiriya te bikî nîne. Ji ber vê yekê miletê ma muştemeê ma civaka kurdî wana yanî ji kokê ve xwe hera hete ti jor ve derdikevî. Êş bi heme alê ve bi heftiyê hatiye girêdan. Heta tu wêna ji hevgû veqetîn û tu jev derê bixî, gelek rewşenbîrî, gelek yên divê tu mîjî vî, divê vî mîjî vî miletî tu vekî berî û tu dest va tiştê henê wana bikî. Zanî?

Zanî ja karîsa ma karîsa ma ava. Çend kesî mêjî derd nav me de hena kesek kesekî piştgirtî ji war nekiriye. Yani kadın kirine jî bi keda xwe ya şexsî kirina ji heduriyê malê ve ji alîkariya malê ve ji dora wa ve çend kesek ewro piştgirtiya wa kirtibî ev. Ji ber vê yekî civak Civaka ma, civaka ma ne civaka ku dibêjê werê tu di nava de derxê evê reşanbîrî û ev profesor û ulema û jê derkevin wana û qîmet bidine wana. Ji ber vê yekê problema ma ev e, mişkila ma ev e. Yanî civaka ma ji bingeha xwe ve xwe re heta digihê jor. Ev halatê şaz Çend kesê weka mamoste Brahîm Mahmûd hena serê xwe keda xwe xwedana aniya xwe alîkariya bijin dora xwe kes kesna heger bû hebin anê yenî jor ketina jor ketina wekî tirkil cema ew sîstêm nîna li nav miletê kurda ew sîstne ne nav partiyê kurda de ne nav siyasiyê kurda de ne nav yê wî dera kurda dikin ew sîstêm timê ku ser va tişta bisekinin Ji ber vê yekê yanî problema min ê ev ji yek ji vê mişkilê ev naye û spas. Gelek spas gelek spas mamosta Fexrî. Nizanim heger teqîbek te hebe mamosta Brahîm mêvanê me jî giş çûn. Berê kêm bûn. Ji xwe ev bû salek me teqrîben me tê neşatat nekiribûn.

Min tiştî wî xwendina lê gelek problemên ku pêr çêbûbûn jî li Başûrê Kurdistanê wana û rewşa wîna jî hemû jî min ser xwendiye zanîn û spas. Spas. Gelekî spas ez karim tişkî tê bêjin yanî ev bavê delal ku meşiyê min û dê min giyan te ez nikar nava derbas min û spasya wî dikim.

Saate xweş, şevama xweş. Ez ê vê gotinê bêjim Diktor Rıdvan, bibûrîn. Spas. E, gotina gotina dawî gerek ji wara bayê, ne ji wara bayê e, fenekirî kayî. Bi rastî rewşenbîr û gelek wataya. Di kitêbek xwe de ku ew kitêb bi navê Gotar hundir de Elbeyt Zûjajî, Xaniye Camkirî. Xaniye Camkirî ji derve jî tê dîtin bêçil hundir çêdibe ku em ê çi dibêj em ê ji derve dibînin û ê ji derve me dibînin lê tişkî nakok divê heyî ew ê ji derve me dibînin dijîn diçin û tên lê em em nikarin ji hundirê vî xanî derkevin pêwîst e em ji hundirê vî xaniyê camkirî derkevin da ku em têkevin jiyanekî zindî wate û em kêmasî û kêmaniya xwe bina bikin. Kengî me kêmasî û kêmaniya xwe bina bikin, em ê bi ser kevin azad bibin û wek yekî di gotî ehdu ileyna eyûna. Dema ku kêmasiyê me bên mirov binav kirin, wek êşê mirov binav dibe û derman tê pêşkêşkirin û mirov dikeve jiyanê din. û gelekî spasiyê dikim û spas dubare ji we hemyar re ê guhdarî kirin hevalê û gur û dostên û ê ku tevaşan û beşdar bûn. Dubare gelek spas ke ehla me wek dibêjê Xatîme Tuha Bûskim memnûn bimîne bi xêr û xweşiyê de êvara we bimîne xweş heta ez nêzîk em hevdu bibînin êvar baş